but one thing one thing that i go against apostle tf chiwenga chinhu one apostle tf chiwenga vanotuka vanhu guys like he addresses others in a very bad way guys which is against christianity guys kana uri mukristu you know what i'm saying kuti you don't to look for the appropriate word so that I don't seem like I'm attacking him or I don't seem like I'm trying to like to kuvadzikisira but if you are a Christian you don't let your strengths weaken others kana uri mukristu iwewe une simba don't let others you don't let simba rako irori kuti ridzikise simba revamwe henceforth mamwe mawords avanoshandisa likening people to animal calling others dunder heads mamwe mawords avanoshandisa addressing others they are not nice guys

So besides being uh, a Christian, being human, kutova munhu chaiko, there are words that you cannot use uchishandisira mumwe munhu just kutonzori munhu there are words inini that i'm not supposed to be telling the next person even ndakamaka i might use, him in, I might use them

utomuudza kuti zvawakaita zvakaipa usina kushandisa mawords anolikena munhu to an animal like that so i feel like sometimes he, he is trying to express a point but the type of vocabulary yavanozochuza sometimes vanenge vakutuka vanhu sometimes vanenge vakutaura mashoko asingaiti of which shoko ramwari rinoti love one another iwewe madira unoita mumwe ida mumwe semadira aunoda kuitwa nemumwe I had the other time on this sermon that he was doing, and he was talking about Apostle Mparinga, and he said a lot, guys, including his status zvekutosvika pakutotaura status yemunhu yeurwere and i feel like that was so deep semunhu wamwari iwewe should be sensitive pane imwe information yaunogona kunge unayo but information yokuva nayo hazvirevi kuti unofanira kuitaura just like in life general you could know some things about someone but it's not like if you know those things you're supposed to speak them out I think ipapo ndopanouya kamwe kakumachuwa nekakukura. Kukura kana kumachuwa it's not about age. It's about the way you handle yourself and the way you handle things, especially zvinhu mumoyo. Like someone could be 50 years but ari munhu wekuti akanzwa nyaya kana kuti akaona zvinhu he or she spills them up out past asina kufunga kuti zvinhu zvandikutaura izvi mashoko andiri kutaura how will the next person feel achanzwa sei kana kuti achafunga sei akanzwa mashoko aya so i feel like sometimes apostle tf chiwenga needs to be a little bit sensitive Ivo he's a straight forward person I know like I've seen his sermons like I've watched him the guy is straight vanoda vanotaura chokwadi but kana uchitaura chokwadi chokwadi chako ngachive chisingazove nekutuka mukati because if you're saying the truth the truth is not does not include uh, being offensive Chokwadi ichokwadi, iwewe hako ukazozvitora nematorero asiriwo unenge wakanganisa. That's, that's to you ndopaakanakira chokwadi. Iwe ukazozvitora zvikakurwadza, eh, zvichakurwadza iwewe but ichokwadi. But offending someone hachisisiri chokwadi manje iwewe wakuita sekuti wakunanga chituko munhu direct

inenge ine kakutuka like of ichi munhu wamwari uh, they should be a person of god munhu anofamba namwari they should love and forgive and also on the issue of mparinga I heard him talking about Mparinga, Chichichi, they had a back and forth. And I'm like, why would people who love God have a back and forth? imimi should be an example yekuti vanhu vamwari vanokwanisa kunetsana because theyare human but they can forgive each other and unite back again henceforth taifanira kutiona apostle tf chiwenga namuparinga vachitowirirana vachitodzokedzana just like that issue of prophet walter magaya yavakati hanzi i don't want this lady from ufic to come to court njani njani i think it's not necessary Because you are both Christians, you go to churches. Saka, why are you afraid? Why are you shaking? Kuti mwe muno imwe church au yatonge nyaya yako if you are clean. Why are you shaking? If you are both Christians. Saka inini I feel like ka sensitivity kanodikano sometimes kana uchizviti uri mukristu unonamata mwari thats being a christian bcause kunamata kunoonekwa nemabasa nezviito tinonamata kuchurch but most of our times we are off church saka kunamata kwedu kunamata tiri kwatinoshandira kana kuti kwatinogara so be a person who, who can uh, define christ pese pauri not saying that we should be perfect but sometimes ukaramba wongoita sekuti unotuka vanhu its not nice guys ndo maonero nemafungiro angu comment down below kuti munhu wechikristu anofanira kuusa macertain words here anofanira kuadressa vamwe sei because inini i feel like some of the prophets are offending others which is not nice